Helo pawb what is happening shwt ma pethe? Croeso nôl i Pop Tŷ am y tro cyntaf yn y Blwyddyn Newydd. 2022 wwwww!
Ie gobeithio gafodd pawb blwyddyn grêt blwyddyn dwethaf ond nawr angen edrych mlan i'r blwyddyn newydd. A fel chi guys yn gwbod wrth gwrs, y peth fydda i'n edrych mlan at fwyaf yw'r ffilmie newydd sbon sydd ar y ffordd yn 2022! Ond! Cyn i ni mynd ymhellach, cofiwch i danysgrifio i Popty, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch notification.
Alright? Right de! Ah.
Rhif.
Un. So, mae 'na shwt gymaint yn dod allan blwyddyn yma. ma fe'n rili anodd i torri fe lawr jyst i tri ffilm. Ond fi wedi ddewis y ffilmie yma gan meddwl be fydd chi guys yn lico gwylio, nid jyst beth fyddai i'n lico gwylio. Ond gan fod 'na llwyth o pethe da yn dod allan blwyddyn yma, fydd 'na honourable mention section ar diwedd y fideo. So, Yn gyntaf, ffilm gomedi animated, gyda cymeriadau ddylswn ni gyd bod yn cyfarwydd gyda, ffilm Minions newydd, Minions, The Rise of Gru. Sequel i'r spin-off prequel The Minions nôl yn 2015, a'r pumed ffilm yn y Despicable Me franchise. Mae'r ffilm yn dilyn Gru, sydd yn cael ei actio unwaith eto gan y amazing Steve Carell. A ni'n gweld Gru ar ôl diwedd y Minions dwetha ac mae'r ffilm yn cael ei sefydlu yn y saithdegau. Mae Gru yn 12 mlwydd oed ac yn ffan mawr o vilans enwog yn y byd. A'r vilans fwyaf enwog yw'r Vicious Six. Wrth i'r Vicious Six cael gwared o aelod o'r grŵp, mae Gru yn mynd am cyfweliad i ymuno â'r grŵp creulon yma. Dydy pethau ddim yn mynd yn mor dda pan mae Gru yn ddwyn carreg sbesial oddi wrth y Vicious Six. Alex. Mae Gryw a'r Minions yn mynd ar y run ac yn bennu lan yn ffeindio cymorth gan pobl byddwch chi ddim yn disgwyl. Mae'r ffilm yn edrych yn lot o hwyl ac os wyt ti wedi gweld unrhyw Despicable Me ffilm o'r blaen, fyddwch chi'n gwybod be i ddisgwyl. Lot o hwyl a lot o chwerthin! Bydd y ffilm yn cinemas ar yr ail o Gorffennaf 2022. Yn ail, ffilm sydd wedi cael ei cyhoeddi sydd wedi codi lot o nostalgia i fi. Mae'r ffilm yn siarad am cymeriad enwog iawn ac un sydd yn byw mewn calon lot o pobl fi'n siŵr. Fi'n gwybod mae'n byw yn calon fi! Lightyear.
Sci-fi action adventure ffilm am Buzz Lightyear!
Fi'n fangirlo! Mae'r ffilm yn sôn am stori'r person nath ysbrydoli'r tegan yn y ffilm Toy Story. Mae'r ffilm yn dangos test pilot ifanc a sut mae e'n cyrraedd y statws Space Ranger fel ni'n adnabod heddi. Chris Evans sydd yn cymryd drosodd o Tim Allen i chwarae'r llais Buzz Lightyear. A pwy well na Captain America i chwarae'r Space Ranger. Castio gwych yn fy marn i. Rhif tri!
Ac yn olaf, yn siarad am Marvel, mae yna loads o pethau ar y ffordd gan Marvel blwyddyn yma, fel pob blwyddyn arall. Ond yn anffodus, ddim lot o trailers allan am y ffilmau fi am sôn ambyty oherwydd, fel chi'n gwybod, mae Marvel yn lico cadw pethau yn agos atyn nhw, timod? sigret. Ond dyma beth sydd ar y ffordd. Thor, Love and Thunder. Mm, sorry. Y pedwerydd Thor ffilm a'r wythfed gwaith fyddwn ni'n gweld Chris Hemsworth yn chwarae'r God of Thunder. Wyth gwaith? Mae hwnna'n Boncyrs! Mae Taika Waititi nôl yn cyfarwyddo y ffilm yma ar ôl cyfarwyddo'r ffilm dwetha Thor, Thor Ragnarok. Ac mae Thor Love and Thunder yn set i fod yn dipyn o comedi unwaith eto. Methu aros. Hefyd ffilm Doctor Strange newydd o'r enw Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Nawr, ar ôl y Spider-Man dwethaf, Spider-Man No Way Home, mae yna lot Ti edrych mlan i yn y ffilm yma. Mae'r multiverse yn real! A ddwedodd Benedict Cumberbatch yn ddiweddar, The film will definitely live up to its title, The Multiverse of Madness. Sydd yn awgrymu i ni fod y ffilm yn mynd i bod yn eithaf... mad. Ie. Ac hefyd mae 'na Guardians of the Galaxy Vol 3, y trydydd ffilm yn y trilogy yna. Um, yn anffodus, mae hwnna ddim yn dod allan dan 2023, ond fi jyst really lico nhw, so o'n i eisiau gweud. A felly dyna ni, ond cyn i ni gorffen, dyma cwpl o honourable mentions o beth sydd i ddod yn 2022. Mobius gan Marvel a Sony, Turning Red, ffilm newydd Disney a Pixar, Spider-Man Into the Spider-Verse 2, os wyt ti wedi gweld y ffilm cyntaf yna, mae hwnna'n amazing, cer i wylio fe. Avatar 2, sdim angen gweud lot mwy am hynny, oedd yr un cyntaf yn wych. Blynydde a biliynau o bunnoedd wedi mynd mewn i'r ffilm yma, Mae fy set i fod yn dipyn o ffilm. A mae fe'n dod allan blwyddyn yma! Woo! Black Adam, Dwayne The Rock Johnson. Yn chwarae superhero nawr. Mae fe jyst yn chwarae popeth really, yn dy fe? Hei, Rock, ti eisiau bod mewn ffilm? Wel, beth yw e? Unrhyw beth. If you're summer! Ac wrth gwrs, The Batman. Robert Pattinson from Twilight. Cape Crusader, Batman a Bruce Wayne. Methu aros i gweld hwn, mae'n edrych yn gritty, yn dywell ac yn really, really dda. A llawer, llawer yn fwy. A dyna ni guys, wedi gorffen heddi, gobeithio nathoch chi joio'r fideo, gobeithio oedd yna ffilm yn y ddewisiadau fi wedi sôn am, fyddwch chi'n lico gwylio. Cofiwch i gadw bod i fi be oedd chi'n feddwl am y fideo lawr yn y sylwadau, neu pa ffilmau mae chi guys yn edrych ymlaen at fwyaf. Gadw bod i fi lawr yn y sylwadau. Felly, cofiwch i danysgrifio i popty, hoffi'r fideo yma, a gwasgu'r gloch notification. Joiwch y ffilmiau blwyddyn yma, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, bye bye!